All right, so um, monitoring spirits wey dem dey call cut off side and ekrem kono come dey let us know say al etifak and al ali say dem dey plan another move for thomas partey because if you remember for the summer they all dey try to get him but thomas partey say he no wan sign for all those saudi arabian clubs say he wan remain relevant for europe and with juventus also wey don get talks with thomas partey we never really know whether na juventus go get the guy at the end of the day because wetin i come dey hear now be say juve dey propose a loan move for thomas partey at the same time galatasaray also dey interested from turkey say dem wan carry thomas partey make him go join the likes of all those mor icardi and Zaha wey dey for that area wey dey play very very well so my prayer be like say God don answer my prayer because if una remember I dey tell una talk say what I really want is for Saudi Arabian clubs to get into the mix carry the price go up so for the fact say two Saudi Arabian clubs dey even dey drag the player that one go mean say the price go go up at least forty million you get because Eritrea make Al Ahly and Al Ettifaq dey fight for player, dem go wan outbid di oda because money no be dia problem, na oil money is is raining things there for there. So wetin we dey look at di end of di day, I believe say Thomas Partey suppose liaise with Arsenal na make e know say we need to recoup some money instead of going on loan to Juve or going for a little meagre sum for Turkey, make e just go Saudi Arabia for us na abeg, make we use am raise money. Alright, so the song come come outside and let us know say Arsenal don dey set to win the race to sign Dusan Vlahovic from January. In fact, I just wake up this morning when I dey do my daily rounds, dey check newspaper headlines for the UK. I come see the song uh, posted that story, so I was very very surprised. Say ah, shey Juventus don dey willing to sell? So wetin body hear me dey hear me say Juventus

this season for Juventus for the Serie A. But all in all, Ateta still feels say this is the player because I think when you check this Vlahovic stats, do you know that Vlahovic is one of the fastest strikers in the world? Like the guy job like Haaland wey be say him tall he get pace like mad and he get power like we need somebody to keep defenders busy that is something we've not had in a long while so at least if you get one centre forward like Vlahovic or Ivan Toney wey go fit keep the two centre backs very very busy so other people go get more freedom to attack you so we just dey watch at the end of the day last last we go see how things go unfold because some people still dey talk say arsenal fit offer thomas partey to collect the dusan vlahovic on the other hand Alatifak, Alali, they are still on the wings, waiting. Say, how far? We don't come again no, oh, for January. Thomas Partey, we are waiting for you. So, anyway, they go, Shamo, they watch. All right, so Trossard also going to do an interview for Belgium. So, Babaka, they talk, say, these days now, saying they try all the best. to give Arteta selection problems, to disturb Arteta, you get, to do very well in the training sessions and in match day so that Arteta go dey confused. Say, she make I play Trossard as my number nine, I be make I play Gabriel Jesus, I be make I play Edin Ketia, you get, say, that is his job, to do so well. Make the coach get that daily man, you no go know wetin go choose out of the options wey he get because when you check Trossard statistics, in fact Ronaldo called here say in about ten of the twelve in about fourteen appearances Trossard don get six goals and two assists even I think yesterday wey dem play uh, Azerbaijan Belgium play Azerbaijan Trossard scored a goal Lukaku Lukaku scored four goals in one match. in thirty seven minutes wey make uh, all those chelsea fans come come for twitter come dey beg lukaku say make him come back because na then loan am go rome in fact mourinho talk say him go transform this lukaku wey people think say him be shit packer say he don die say him career don finish lukaku dey score for roma like man in fact at one point get one day wey he miss penalty he come still score nine minutes goal lukaku dey cry for field of play like this guy don suffer a lot eh they don talk so many things about am

fit get to make sure say im come back by january 17 because from january 17 im go dey eligible to return to playing time because so we wish am the best of luck because nobody really know who we go sign but i know say na midfielder we go first sign but nobody really know how e go be how e go go down you get chrome case fit come outside come talk say e wan give us plenty money you never can tell so we just dey hope Alright, Gilberto Silva wey be one of Arsenal legends say Baba come come as according to so wetin you dey hear from insiders from Arsenal and the fact say our priority na midfielder as um, Ateta dey feel say he go like to strengthen our midfield because of Thomas Partey wey dey always go injured. So with what this means now is

Luiz, whether na Martin Zubimendi, nobody wey dem go sign who go talk say e be bad player. All of them dey dey very good after all na to complement Declan Rice wey dey for the middle of our park. So I don't think Luiz is a bad choice. Alright, Thierry Henry sef come come outside come dey reply Graham Souness wey dey advise Cyril Ramsdale say make him be like Scott McTominay and Maguire make him fight for him place for Arsenal. So Henry come dey lay the baseline. So Henry come dey talk say at big clubs competition will always be the order of the day say as ramsey dey like this this one ramsey papa dey talk say ramsey no get happiness for im life again say im dey unhappy i tell dey say see if you dey unhappy for arsenal no follow anybody advice no listen to anybody you kukuma find your square root if you are unhappy leave and go to where you be happy because okay you are unhappy now you no dey play the day wey we come say make you play how do you now transform those your lengthy days of unhappiness into happiness how you go take transform am that means this brentford match now wey you wan play now go dey fear make you no go dey match rusty make you no go dey panic because you are unhappy and you go wan impress by all means for that reason panic in setting fear all those things in the setting lack of focus you don come outside tell everybody say you no fit focus for ninety minutes you get so every for that match na people go dey look you make dem see whether you go dey banter fans abi you go dey sing along with fans to show say truly truly you no fit focus like I see wetin Henry dey talk, I see wetin Graham Samunes dey talk, but the truth is, I don't think anybody wants a player that is losing focus in matches. In as much as we all celebrate Aaron Ramsdale, I believe say that interview wey him do, e dey cause am more harm than good because e don make so many people dey sympathize with am, come really dey against am, come dey Arteta side say no wonder Arteta drop this guy because the guy no fit, e no fit dey focus and goalkeeping department no be

alright so in her right sef come come outside come dey talk in the same light of competition always happens in club right come dey let us know say during im time wetin make am comot for arsenal this guy enter arsenal whether na 1990 abi 1991 say when he come like say he wan comot for arsenal go play for another place na because of nicolas anelka a 17 year old nicolas anelka na him pursue me and right comot for house na because na right say that time you don already scam am see say ah omo say no go dey get playing time because when i don dey give anelka game make dey play and make you no lie say anelka dey play fantastically well he dey deliver the goods and he dey play say the guy get enough raw pace and energy he get finishing abilities up there so no you no need babalawo to tell you say it is time for you to find your square root so na so you just comot for house na if to say even once if i still stay say i want to drag but no no no sometimes you need to use your tongue and count your teeth and know when it is time to move and the same advice henry dey advise ramsdale you either be like leno or be like martinez who have left because of this your own similar situation so or you calm down stay at the club so at the end of the day probably na ramsdale go decide and when ramsdale decides